Чӑваш йӑхӗнче чылай сӑмахсемпе пӗтӗм халӑх усӑ курать. Вӗсем пурте усӑ куракан сӑмахсем. Тӗслӗхрен, ҫӗр, анне, атте, хӗвел, алӑ, ура, е шурӑ, симӗс, сарӑ, лар, ҫи, вӗрен, эпӗ, эсӗ, вӑл тата ытти нумай сӑмахсем те. Пирӗн, чӑваш чӗлхинче тата урӑхларах сӑмахсем те пур. Эпир ҫак сӑмахсем ҫинчен паян сирӗнпе калаҫса ӑнланма тӑрӑшӑпӑр та. Ҫав чӑн ӗҫӗнче пирӗн питӗ нумай халӑх пурӑнать, питӗ нумай ҫын. Кашни ҫыннӑн хӑйӗн ӗҫӗ. Эс санӑн мӗнле професси тесе ыйтсассӑн, хуравӗсем те тӗрлӗрен пулӗҫ. Кам хурҫӑ шӑратать, Кам карап тытса пырать, кам ҫӗмӗрен те ҫӗнӗ япаласем шутласа кӑларать, йыта та шкулта ачасене вӗрентет, кӗнеке ҫырать тата ытти те. Кашни ӗҫех, кашни ӗҫ ҫынна телей кӳрет. Кашни ҫын ҫынах хӑйӗн ӗҫӗпе савӑнтарать, кашни ҫын хӑйӗн ӗҫне кирлӗ тесе шутлать. Акӑ тӗслӗхре Ольӑн амӑшӗ учитель, вӗрентекен, ашшӗ вара хуралҫӑ. Андрейӑн ашшӗ те шофер, амӑшӗ вара чукун ҫул ҫинче вӑй хурать. Алюшӑн амӑшӗ те вӗрентекен, ашшӗ вара шофер.

Кашни профессирех хӑйӗн сӑмахӗсем пур, кашни ӗҫре хӑйӗн ӗҫӗ хатӗрӗсем пур. Малалла пӑхатпӑр. Акӑ, тӗслӗхрен, столер. Кам-ха вӑл пирӗн столер? Столер вӑл йывӑҫ япаласем тӑвакан ӑста. Ҫак столер ӗҫӗнче пирӗн мӗнле хатӗрсемпе усӑ курать-ха вӑл? Настя, Благодарен dir алпочки, телесальви, ворм сова, йывӑҫ мулатук, пуртӑ, почка тата ытти те. Маттур, Настьӑлама пултаратӑн. Ку вӗсем пирӗн профессионализмсем пулаҫҫӗ. Ҫак хатӗрсемпе студент хӑйӗн ӗҫӗнче усӑ курать. Малалла пӑхатпӑр экран ҫине. Тухтӑр! Кам-ха вӑл пирӗн тухтӑр? Тухтӑр вӑл, чирлӗ ҫынна сыватакан. Тухтӑр ӗҫӗнче усӑ курмалли хатӗрсем пӑхатпӑр. Аки, шприц, иукол, имей, бинт, йод, хӑвӑрт пулӑшу паракан машина, юн пусӑмне виҫ, чӗре таппине виҫмелли, юн пусӑмне виҫмелли, аптечка. Тухтӑр ҫак хатӗрсемпе хӑй ӗҫӗнче усӑ курать тата ытти нумай хатӗрсем те пулаҫҫӗ. Тӗрӗсем ҫапла. Хатӗрсем пире тетрадьсем ҫине ҫырса хӑватпӑр. Манса каймалла мар. Мӗн-ха вӑл пирӗн профессионализм?

Тӗслӗхренпех-ха, акӑ, компьютер сӑмаха пӗр пурнӑҫ ҫул каялла, вунвунпилӗк ҫул каялла никамах та пӗлмен. Ҫак компьютер, программи, сӑмахсемпе пирӗн ятарлӑ ҫынсен ушкӑнӗсем-и пачах та усӑ курман. Халӗ вара ҫак компьютер, принтер сӑмахсене Ачасем те, шкул ачисем те пӗлеҫҫӗ тата ытти ҫынсем те пӗлеҫҫӗ. Ҫапла-и? Пирӗн ҫар профессионалӗсен сӑмахӗсене ятарлӑ словарьсенче тата справочниксем ҫинче кӑтартнӑ. Халӗ эпир сирӗнпеле тухатпӑр ак ҫакӑнта пӗчӗк выставка. Ятарлӑ сӑмахсене пирӗн акӗ Словарь социальнӑй лексикинчен пӑхса пӗлме пултаратпӑр. Эпир кунта сирӗнпе уҫса пӑхма шутаратпӑр. Пӗр-пӗр сӑмах мӗн мӗне пӗлтерет. Тата малалла пирӗн русско-чувашский словарь юридических терминов. Кунта эпир юристсем ӗҫӗнче мӗнле сӑмахсемпе усӑ курнине тупса пӗлме пултаратпӑр. Тата пирӗн ҫакӑн пекех Тӗрлӗрен словарьсем пур. Русско-чувашский словарь терминӗпе аналоги, географи и химии. Кунта эпир сирӗнпеле географи, хими, биологи терминӗсене пӑхса пӗлме пултаратпӑр. Ҫакӑн пекех пирӗн вырӑсла чӑвашла шкул словарӗ. Кунта математика, физика, астрономи сӑмахӗсене тупса пӗлме пултаратпӑр. Анчах та ҫак словарьсемпе пирӗн мӗнле усӑ курмалла-ха? Ытти пӗтӗмӗшле словарьсенче Ҫакӑн пек паллӑ тунӑ спец.точка вӑл пирӗн специальнӑй тенине пӗлтерет. Ятарлӑ сӑмахсене ҫакӑн пек паллӑ тунӑ. Тех тесе кӑтартни вара техника сӑмахӗ пулнине пӗлтерет. Халӗ эпир сирӗнпеле кайран словарьсемпе ӗҫлесе пӑхатпӑр, анчах та иртнӗ урокра Кашни рекех хӑйне майлӑ ӗҫ панӑччӗ. Халь эпир Андрейпа Наташӑна тускав умне тухма чӗнетӗп. Сенка аптекӑра. Наташа пирӗн тухтӑр. Андрей чирлӗ ҫын. Ырӑ кун пултӑр, ырӑ кун пултӑр. Мана пуҫӑратнӑран цитрамунти аскалфен кирлӗччӗ. Сирӗнпе тӗл пуре пулатӑп. Кассӑна вунӑ тенкӗ тӳнтертармашӑн халех акӑ чек. Аскорбин пӗр таблетка, иртсе каймасан тепӗр сехетрен тепӗр таблетка ӗҫмелле. Тавра пуҫ сывӑ пулӑр, часрах сывалӑр. Маттур, Андрейпа Наташа. Ачасем, ҫакӑнта эсир тимлӗ илтӗнсе лартӑр-и? Мӗнле-ха пирӗн профессионализм сӑмахӗсене тӗлне тӑтӑм? Хам калас-ки, калаҫ-ки пулать. Настя? Аскорбин, стравон,

Кӗнекесене уҫатпӑр. Ҫырусене пур страницӑра тӑван ҫӗр пиллӗкмӗш хӑнӑхтару пур. Мӗн тумалла-ха пулӗ кун-ха? Текста вуласа тухӑр. Унта мӗнле професси ҫинчен калаҫу пырать, ҫав профессипе ҫыхӑннӑ сӑмахсене ҫырса илӗр. Вӗсенчен хӑшӗсене пурте усӑ куракан сӑмахсем теме пулать. Профессионализмсем текст Сине ӑнланма кам ҫӗрлеҫҫӗ-и? Кам пуласси? Наташа, ҫак ҫипсене пурне теҫҫӗ, ӑнлантарчӗ хӗрарӑм. Улӑштҫа ҫиппине ак ҫакна ураҫҫи тетпӗр. Ҫантах вӑл хирӗҫ ӑса ҫеремӗн тума килни ҫинчен ӑнлантарса пачӗ. Ялтан килнӗ хӗрачасем вӗсене пулнӑ пӗлеҫҫӗ иккен, анчах ятли пирстанхеҫ шӑлӗсене хӑмӑршран тӑваҫҫӗ, тыррине шелӗн ҫипрен ҫыхаҫҫӗ, ӑсти та Вӑййи те тимӗр мар. Микул пӑхнӑ та тӗлӗннӗ. Кӗрри пек чарми ташласа тӑни ӑссипе ҫери веҫемсӗр чупни хӗҫӗ каллӗ-маллӗ ҫӳрени уншӑн сӑмахпа кала пӗлмелле мар касӑк тенипе касӑк ӗнтӗ. Ку аптекӑран ир чӗркенни Чӗрекенни, чӗрекенни хывси пулать, пир тӑрӑхне яка та тикӗс, тӗртес тесен тӑтӑшах калӑнтарса тӑмалла. Хывси ҫав ӗҫе тӑвать, ӑнлантӑр-и, ачасем? Передача вуласа пачӗ. Халь юлташ-и пулӑха? Мӗнле мунчинче пулатӑр эсир? Ҫак хатӗрпе не курни ҫип тумалли машина, пӗлӗххине каласан, пир тумалли станок. Эпир халӗ Настя пине ҫак пир тумалли станок ҫумӗнче мӗн-мӗн пуррине вуласа пӗлтӗмӗр. Халӗ эпир сирӗнпеле

Эпӗ ӳссен художник пуласшӑн, мӗншӗн тесен эпӗ питӗ ӳкерме юрататӑп. Эпӗ ӳссен тухтӑр пуласшӑн, мӗншӗн тесен ку професси мана килӗшет. Эпӗ ӳссен машинист пуласшӑн, мӗншӗн тесен мана профессинче ярӑнма килӗшет. Эпӗ анне пек вӗрентекен пуласшӑн, мӗншӗн тесен мана ку професси килӗшет.